Mertu kollu ta' Dun Ġwann Azzopardi. Jiena kont fil-87, 87, kont ħabbart il-sejba tal-regoli per la lingua maltese tal-Biblioteka Valliċerjana, mbagħad għamilt erba' snin naħdem fuq u publikajtu fl-1992 u kien avviċinani Dun Ġwann Azzopardi kien qalli isma' jien għandi Din il-biċċa biċċa xogħol insomma f'idejja għalli naħseb li inti persuna u rejt li tista' taħdem fuq u taħdmu, u li kelma profsu taħdmu. Ehm, u ġi dan il-manuskritt ta' dan id-dizzjonarju li jibda mill-paġna 160, ġifi minn 1 sa 67 b'xi mod mhux qiegħed hemm, u li hu eżatt maqsum fin-nofs. U rrakkuntali kif ġie f'idejh, qalli dak kien f'idej, xi darba kien f'idej kappillan taż-żejtun, kif wasal għandu ma nafx, eċċetera u l-istess, insomma, mbagħad spiċċa Dun Ġwann ipperswadih li da jtih lill-arkivji tal-Katidral tal-Imdina. Kien hemm xi żmien naturalment u ħadd ma studjah u jiena kontadni eċċitat fil-vena tad-dizzjunarji dak iż-żmien bir-regoli wara erba' snin xogħol fuq ir-regoli qed mela le, insomma, nimtu mbagħad erba' snin wara pubblikajnih ukoll. Tfissrilna ftit mill-istudji tiegħek x'data tkun tixraq lil dan id-dizzjunarju? Iva, jien naħseb apparti l-fatt li li tinduna mill-użu mill-kliem pereżempju min-naħa Taljana huwa hemm iktar kliem Toskan, Taljan tat-Toskana milli pereżempju għandu r-regole. Mela Hemmhekk diġà tmur lejn is-seklu tmintax aktar milli s-seklu sbatax. Però mbagħad waħda mir-regoli li wieħed irid jagħmel f'dawn l-affarijiet huwa li jeżamina l-karta. U meta inti tara l-bookmark, aw il-watermark tal ta' dil-karta, issib li din hija karta li kienet eh, prodotta madwar l-1750, 1740, 1750, u għandna wkoll eżempji tagħha. Hija karta Franċiża, għonet. U naraw ukoll eh, li intużat bħala eżempju, għax ovvjament intużat bosta postijiet oħrajn, Marsilja, f'xi manuskritti ta' Marsilja, u anki f'manuskritti it-Tunizija. fl-1770 more or less. Mela bejn l-1740 u l-1770 hija more or less datazzjoni, ngħid aktar lejn is-nofs is-seklu 18, ġiri ftit jew wisq fi żmien eh, De Soldanis, xek, infatti, u eh, anki Meta ngħidu Marsilja, Tuniżija, Franza, mela dinha magħmula fid-Dauphiné. Il-karta hija Franċiża. Tintuża t-Tuniżija, tintuża Marsilja li tintuża Malta li fejn għandek ħafna kavallieri Franċiżi u f'dal-qasam tal-Mediterran hija ħaġa eh, loġika tagħmel sens, imma żgur hija ngħidu għal nofs is-seklu 18. Eh,
Jiena personalment naħseb bħal kulħadd jinteressana wkoll kieku jista' nkunu nafu min huwa l-awtur jew addirittura l-awturi. Ekku. Nistgħu taħseb li għad xi darba naslu għal min seta' kien dan l-awtur? Hemm xi ħjiel? Hemm isem Ludovicos Mendozza fuqu, jew Mendoza, eh, li ma nafx minnu. U nara, Ludovicus Mendazza, mm, eh, li mbagħad huwa maqtuħ u wara hemm lingwa Maltese. Għan- Inti għandek dawn il- il- mm, litri de verb X'jista' jkun? Mbagħad għandek p, n, p, b, ma d, v, v. Ma nafx. Forsi xi darba wieħed ikun jista' jiltaqa' ma' xi personaġġi li għandhom dawn l-inizjali ta' dal-perijodu. fl-istorja, forsi xi ħadd iżommhom f'moħħhom u meta tkun qed tfittex ħaġa oħra għax ir-realtà tal-riċerka qiegħda hemm hekk, tajt tara da jikkoinċidi ma' u forsi kien jinteressah qed tinteressah il-lingwa, eċċetera. Ġifieri, da ma nafux. Naturalment kieku kellna l-ewwel nofs, jista' jkun li konna Aktar kien ikollna informazzjoni. informazzjoni. Għax L-ewwel nofs ikollok it-title page. Min jaf, jgħidlek forsi Sanaflu miktub għalija. min. Imma min jaf fejn qiegħed. Fid-daħla tiegħek tal-ktieb li ppubblikajt, inti semmejt li mill-mod kif jikteb dan l-awtur, li għadna ma nafux min hu, jiġifieri bl-użu tal-pronomi noi u jsemmi wkoll nostra isola b'referenza għal Malta, qisu inti ħadtha li għandna konferma li l-awtur kien Malti. Imma taħseb li dan huwa biżżejjed biex naċċertaw irwieħna? Qisu Ma setax kien ngħidu aħna Taljan li tant kien ilu jgħix f'Malta li beda li beda jħossu daqskieku kien Malti u issa qisu jrid jaqsam din l-informazzjoni, din il-lingwa ma' dawk bħalu Taljani li ilhom jgħixu Malta? Iva, hija ipoteżi plawżibbli. Naturalment il-fatt li qed jgħid il-gżira tagħna, l-ilsien tagħna, eċċetera, jiena ħatta li more or less dan huwa Malti, Malti Colt, ovvjament li jaf, però li qed tgħid int, persuna li forsi ilha hawn 30 sena, kavallier forsi ta' nisel Taljan li qiegħed Malta, tista' tkun ukoll għaliex Malta hija d-dar tiegħu u allura qisha hekk. Hekk meta jgħid jekk jgħid nostra lingwa, eċetera, hemmhekk hemmhekk forsi tkun daqsxejn ċaħat it-Taljan, mhux għax ċaħat jiġifieri, iħossi l-Malti iktar tiegħu bħala minn Taljan ma naħsibx hekk hemm referenza għal lingwa diffiċli li l-sinità tekommok ma tqisux bħala mija lingwa, imma xejn ma jeskludi dak li qed le.
Taħseb li seta' kien aktar minn awtur wieħed li laqgħu x-xogħlijiet bejnietom mbagħad ġi prodott l-aħħar mill-aħħar minn persuna waħda forsi? Sinċerament il-qofol tal-vokabolarju ma naħsibx naħseb li kien awtur wieħed li qatt jordna l-affarijiet li kellu ċerta loġika u ċertu għaliex propju għaliex il-mod kif inhu ordnat ma jidhirx li huma affarijiet isu hekk ta' min żid xi ħaġa għalkemm hu ħalla l-ispazju eh, biex iżid bejn, bejn itra oħra kien ħalli l-vojt. Li hemm żgur però li hemm xi rigi ta' kliem miktubin bil-bortografija differenti. Ġifieri ta' pe- ta' persuni oħrajn wara probabbli li żiedu xi U affarijiet addirittura blinka differenti. u blinka differenti, eċċetera. Ġifieri daka iva. Imma naħseb li l-laħma ta' dan ir-rumanz miktuba Minn id waħda. minn id waħda. Again, Jiena kif ġa għedt m'għandi l-ebda pretensjoni li mine is the final word. Ir-riċerka nqisha dejjem xi ħaġa in progress. Dejjem tista' ssib xi ħaġa ġdida li jew tikkonferma teorija jew li tiċċalinġjaha. Mala le, huma affarijiet li jistgħu jsiru. Inħarsu ftit issa lejn dak li kont għadek kemm temmejt ftit ta' żmien qabel, jiġifieri qed nirreferi għar-Regole per la lingua maltese. Inti donnok tesprimi wkoll li hemm relazzjoni bejn ir-Regole u l-Vocabolario. U kif taħseb li l-wieħed għandu x'jaqsam mal-ieħor? Eħe, meta inti teżamina, pereżempju, ħafna mill-kliem, ovvjament mill-gea u minn meta jibda, issib li qegħdin fiż-żewġ dizzjunarji, ħafna minnhom, mhux kollha. Xi kultant jinbidel l-ordni però. Għaliex naturalment l-ieħor kien qed jikteb juża l-kliem l-ittri għarbin. Hawnhekk għandek l-ittri eh, Rumanzi. Rumanzi jista' jkun kwestjoni wkoll ta' ta' pronunzja, ta' dialett, ta' jew kif kien iħossa u kien jisma' l-informants tiegħu, le? Għaliex pereżempju ċerti affarijiet li jġiblek bil-ge jew bil-qe ir-regoli hawn iġibhomlok bil-ke. Ma jġiblek mhux qawl bil-kawlt, pereżempju. Jiġifieri allura qegħdilek taħt il-ke mhux taħt il-kju. Le? Imma il-prova naħseb determinanti hija li hawnhekk qed jammettilek waqt li qed jikteb l-awtur li għandu testi differenti quddiemu. U qed jgħidlek li hu qed jieħu minn dak li għandi minn dak li għandi taħt għajnejja jgħidlek, imma daħal li test ieħor jgħidlek lista oħra u allura di qed inżida ma' hekk. Qed jgħidlek hu. Mela da żgur qed jikopja minn test ieħor. U jiena nemmen minn ċertu ordni li hekk kif għedna tal-kliem li kważi huwa identiku ħlief meta għandna dal-każijiet li semmejtlek qabel, allura jibdel l-ordni ehm, li eh, kellhom u taħt u dimajnejhom test ugwali. Ma neskludix mela li dan il-persuna li li kiteb il-mezz vokabolarju kellu wkoll quddiemu it-teżan oriġinali pereżempju, mhm. li seta' kellu min kiteb ir-regole wkoll. U li mbagħad adatta skont l-alfabet tiegħu. Nixtieq nistaqsik dwar it-tip ta' lessiku li nintaqgħu miegħu fil-mezzo vokabolarju, imma anke relevanza lingwistika u soċjali. U nixtieq ukoll li forsi nitkellmu ftit fuq ir-relevanza tiegħu fid-dinja tal-lum. Jiġifieri huwa utli għalina fid-dinja tal-lum, imma jien nibdew ftit forsi mit-tip ta' lessiku. Eh, tip ta' lessiku kif qedlek eh, meta hekk iridu nqablu ma' regole bħala lingwa Maltese ta' 100 sena, 120 sena wara, speċjalment tieħdu l-ispija It-tieni, din l-idea hija aktar ġejja min-naħa Taljana milli mil-lingwa, mill-Malti, jurik li t-Taljan użat hawnhekk huwa ħafna iktar standardizzat mit-Taljan użat fil-Regole. It-Taljan ta' hawnhekk huwa ħafna iktar Toskan Jiġifi it-Taljan standard li ma kienx għadu t-Taljan għax l-Italja qas kienet għadha teżisti, u xek kien joqosha mit sena oħra. Imma inti mis-sessib dawk is-Siċiljanizmi Taljanizzati li ssib fil-regoli per la lingua maltese. U dak itik xhieda tal-storika tal-istorja tal-lingwa f'Malta li naturalment fis-seklu 17 l-isqalli Kien għadu aktar ħaj jew inqas mejjet, ejja ngħidu hekk, għaliex jistqarr li baqa' l-ilsien tal-amministrazzjoni f'Malta sal-1530. Mela, ir-Regole per la lingua maltese miktub mitt sena wara. U għad għandna ħafna kliem sqalli li għadu fl-ilsien Malti li però jiġi Taljanizzat. Le, ġa semmejta ma' studenti oħrajn, perina il-kelma ammuttari bl-isqalli li bil-mati tiġi imbuttari, imbuttari, u anki bit-Taljan tiġi imbuttare, imbotata, imbuttata, ma teżistix it-Taljan imbuttata, Hija ammuttari biss qalli li tiġi Taljanizza. Hawnhekk m'għandikx minn dar ħafna minnhom. Għandek mal-ewwel it-Toskan. Mela, it-tip ta' lessiku hawnhekk huwa aktar standardizzat. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-Malti, naturalment għandek l-alfabett li huwa aktar standardizzat. L-alfabett użat fin-nofs vokabolarju huwa ħafna iktar qrib l-alfabett Malti standard tal-lum. Għaliex dan elimina għal kollox l-ittri l-karattri għarbin u għamilhom u anki innota kemm huwa aktar strutturat biħsib fis-sent li huwa jitlaq dejjem l-importanza tal-vokalijiet. Meta kelma tibda bil-konsonanti. Mela hu se jgħaqqas sa mlok ga u mhux taħt ġe, taħt il-ge se jagħmilhomlok il-kliem, imma taħt ga, ge, gi, go, gu. Ġeneralment għal dak li għandu x'jaqsam ma ma ma x'ismu mal-konsonanti, ara meta għandu għandu x'jaqsam mal-vokalijiet imbagħad. I vokali għamillek, M'għandux i, i, i, a, i, u. Jiġifieri hemm ċertu skema, hemm ċertu orajt huwa soġġettiv kif kif jagħmel dan, imma huwa magħmul b'ċertu kriterju u żbalji għandu ftit. M'għandux ħafna. Meta qed ngħidu żbalji.
Żbalji ġifieri, żbalji ġifieri pereżempju jekk imorru paġna 61 għandu l-kelma li tajt numru 122 ħalte. Alright? Jaqtaħħa ma nafx għalli ma raġuni u il-kelma ta' wara terġa' tiġi ħalte U jiġi jgħidlek battere con l'arco e corda il cotone, li tballat il-qoton. Le? Ħalt. Għaliex hija maqtugħa, ma nafx, imma għandek ftit minn dawn, ftit ħafna kliem maqtugħ. Jiġifieri qisu da Qisu dak kważi laqas huwa raf. Issa din hija l-aħħar verżjoni pulita, nadifa. Kellu listi oħrajn li qatt jarhom li forsi ħa noti dwarhom qegħedhom f'ċertu ordni alfabetiku fuq fuq karti oħrajn u hawn għandu l-edizzjoni nadifa mingħajr kważi l-ebda l-ebda l-ebda żball li ħarablu.
Mid-dizzjunarju, mill-mezzo vokabularju, nistgħu nintraċċaw jekk l-awtur kitibx u indirizza dan id-dizzjonarju lil qatgħa partikolari tas-soċjetà jew qed jiġifieri fi kliem ieħor, indirizzah lil nies tal-alta soċjetà, jew inkella taħseb li mill-ġabra ta' kliem ġabar ukoll kliem ieħor li huwa fl-użu ta' kuljum minn popolin? Iva, hekk naħseb.
Dejjem naturalment ħa minn dak li kellu mit-test li kien hemm qabel. Qed jgħidlek hu li għandu t-test quddiemu u iktar minn wieħed. Għax jgħidlek hu għandi ieħor. Però meta inti titkellem pereżempju fuq ħorrox borrox. Espressjoni se interessani kieku mmur nara kien fir-regoli ma niftakariex. Mela di ma l-espressjoni ħorrox borrox Ma naħsib, il-kavalieri żgur li ma kienux jużawha, nimmaġina. U kienu jużawha forsi tara l-gdana ħax biss minn xi informanti, informants li kienu fil-palazzi tal-gvernatur jaħdmu minn soldati, eccetera. Jew hekk verament marx jidur da fil-irħula, jiltaqa' man-nies. Forsi minn min jistudja d-djaletti jista' jgħidlek issa din il-kelma tintuża biss jiena f'Ħal Safi u qiegħda hawn. Mela allura inti tista' tgħid ara mela da jew kien hemm xi ħadd minn Ħal Safi li kien f'kuntatt mal-kavallieri u allura qal jew da mar hemm u semagħha, pereżempju. Jiġifieri ara li kien jiddistingwi hu Jgħidlek Jehi, taħt il-je, Jehi. X'inhi Jehi? Si, iva, imma użatu dajkun ta' dini? Mela hu qed jispeċifika li din hija użata mill mill-bdiewa Jehi. Iva, iġibha, iġibha. ukoll. U si. Mela għandu l-jehi li hija iva użata mill-bdiewa. Imma għandu wkoll l-iva. Ma jgħidx ta' min hi, imma jġibha kelma li hija interessanti li l-ve iġibha qabel it-te, ma nafx għaliex, imma fl-arti, pereżempju, iġibha iġiblek it-tiesef. Alright itik it-tiesef iva u mbagħad itu itwi itu i itwi. Alright? Eh, għaliex? Ma nafx. Però hekk huwa stess jgħidlek ehm, li jġiblek anki l-espressjonijiet, l-esklamazzjonijiet. Ix! Il-kelma ix. Għalih taf xin ix, ġidaxa, sema xaħat jgħid ix! U taf x'kienet bit-Taljan, mhux itik, mhux itik kelma ekwivalenti, mhux dik sinonimu bit-Taljan, jiddeskrivilek xi tfisser hix, ammirazione di bellezza, che si fa alle creature e quando si odorano i fiori. Mela skont hu, din hix semaħha jew meta Kellu xi ħadd sabiħ quddiemu. Ix, kemm hu sabiħ Cassola. Ma naħsibx li qala hekk. Imma dak jew inkella għax-xam. Qudiem fjura meta x-xomma mhux jien qed nagħmilek u qed jgħid ix. Issa, jiġri dara xi ħadd jgħid ix jiena naħseb għal daqal ix kemm tfuħ probabbli ħadha fil-pożittiv. Ħa uża lix imma jien naħseb ikun għal kemm tfuħ waraja mhux ix biss imma għalija ix. Ma ġabar anke l-espressjoni forsi ġabar l-espressjoni, eccetera.
Iġifieri tinduna li hu qed ifittex ehm, qed jieħu minn mill-ħajja ta' ta' kuljum. Meta jgħidlek pereżempju, anki skużani l-kelma, qed naqgħu qegħdin imma rrid ngħidha, anki fil-koko, fil-ħara, joqgħod jagħmel id-distinzjonijiet da, se jgħidlek il-kullib, il-kullibiet u l-liba u l-libit u bil-ke jagħmilha. Eżatt. Sterco di buwe. koko tal-barri, mhux ta' tiġiġa, mhux tal-fenek, u mbagħad issibhom ukoll ta' ġifieri, kebbeb tagħmilhom f'gomitolo, ġifieri meta tagħmlu f'kobba tas-suf. Eh, dawn huma meħudin affarijiet, all right, il-kepx Ara kemm hi sabiħa. Kebx. Teżisti bil-Malti. Muntun. All right. Kemm minn kibx ngħidu bil-Malti. Però mbagħad jgħidlek ukoll metaforicalment anki għal wieħed kurnut. Eh, ġibi meta taqlibilek, jaqlibilek xi ħadd. Issa jista' jkun li qed jgħid ukoll ehm, Immu jgħid wieħed kurnut mhux animale, kurnuto, mhux kull min għandu l-qrun. Ġi wieħed li, insomma, mux fimtni, xie. Jajdlu, dawn qed tinnota, tinnota li huma affarijiet li huma meħudin mill-ħajja ta' kuljum. Hu mhux sempliċement ġabor il-kliem, imma qed jagħti stampa ċara iva. ta' dak ta' dak iż-żmien. Inqisu da tred union it-tranzizzjoni bejn ir-regole per la lingua maltese li kien xott itik il-kliem ħafna drabi mingħajr kuntest għax kien prattiku biss irid ikun jaf x'inhi bil-Malti biex l-Maltin jista' jkell jordnalhom x'għandhom jagħmlu. U De Soldanis li minflok itik spjegazzjonijiet sħaħ u dwar id-drawwiet u dana in bit something in between. Per eżempju, idaħħal idaħħal numru ta' proverbji. Taħt il-kel taħt il-kelma kawl u u jġiba kawlt, jiġifieri kawl, itik lista ta' proverbji. Naħseb hija l-ewwel lista serja ta' proverbi bil-Malti li għandna f'dawn il-listi. U għale, infatti, u jtik il-kumment tara s-soġġettività, mela għal għandek kawlt proverbi, ma tjajdek isma bit-Taljan. U għara xtarjan arkajku kod. Jista' jiena hemmhekk kważi prova għalik. Kemm huwa Taljan, li jista' jkun Taljan, ġifieri kja favur it-teorija tiegħek. Jgħidlek non sarà discaro al lettore ma tkunx xi ħaġa mhux pjaċevoli għal-lettur bl-L majuskola li La wasalna s'hawn, essendo qui giunti, jiġifieri fil-kelma count, inseriamo alcuni, imma mbagħad jgħidlek alcuni nostri proverbi Maltin per allettamento del benigno lettore, u se jagħtihom għall-pjaċir tal-lettur Beninju, Beninju għax qed jaqrani, qed jgħid għalih kważi kważi l-intik din lista tal-proverbi qed intik gost, eh? ġifieri anki dal mhux biex biex nagħlmek, eh, imma dilettevoli wkoll li inti titgħallem tisma' dawn il-proverbi Maltin. U li ssibhom miktubin fl-aħħar. U li ssibhom miktubin.
Ġifieri dan qed rekord. Għall-ewwel darba probabbli. Eh? Eh, Interessanti ħafna. Issa sibhom f'de soldanis li ftit jew wisq huma fl-istess żmien. Eh? Imma għalhekk minn kollox. Inti għoxbok ovvjament issejjaħ dan id-dizzjonarju mezzo vokabularju bil-Malti huwa nofs dizzjonarju kif fil-fattu. Issa ovvjament il-mistoqsija u x-xewqa id-dur bla dubju fuq It, L-ewwel parti ta' dan id-dizzjunarju, taħseb li hemm xi tama li xi darba jista' jasal, tasal għal idejna din l-ewwel parti? Min jaf, u l-ħajja fil-ħajja qatt ma tista' tgħid. Jista' jkun qiegħed għand xi ħadd. Jiena kif għedt l-ipoteżi tiegħi għel da, għala Salamun inqasam b'xi wirt. Għax billi billi qiegħed eżatt maqsum eżatt bil-preċiż f'paġna minnhom xi ġiex aħma da wirtu. Mela ma ftemux min se jieħdu u mela nieħu nofsin u samna l-baby fit-tnej li hija l-ikbar ħmerija li se titsaret mill-lat lingwistiku u mill-lat tal-istorja tal-insim Malti. Jista' jkun li minn għandu qasbis jaf li fejn hemm jista' jkun intrema. Jista' jkun li spiċċa xi skrataċ, karta inutli għal min ma jinteressax is-suġġett. U jista' jkun li qiegħed għal xi ħadd li jtiżommu mrekken għax hemm ukoll eh, affarijiet li daw ma jindunax li għandu teżor għall-istorja tagħna. Però, però, prof, jekk din it-teorija jew tradut tradizzjoni li qed ngħidu li kien hemm xi wirt. Anke jekk ma kienx wirt, hemm nofs ieħor. Hemm nofs ieħor.
Jew kien hemm.
Il-fatt jekk inqasam, ta' bilħaq inqasam, naħseb illi jekk kien hemm dan id-disgwit ta' ngħidulu hekk, jurik minnu nnifsu kemm huwa kemm kien xi ħaġa diġà prezzjuża. Għal min?
Għal min wirtu? Ekku. Għal min wirtu? fl-1800 u ilma llum qegħdin fi 2023. Ara minn kemm għadda, minn kemm idej għadda u forsi forsi dak li wirtu kien jidirlu prezzjuż u allura le rrit in-nofs tiegħu. U tfal tiegħu Kien jinteressom il-futbol. U ma jinteressomx il-da, jew eh, illum jinteressaħ il-kompjuter. Mhm. U jgħidlek da abda karti armi. Kem nisbarazzaw id-dar, le? Namlu għal-kol. Ma jkunx forsi kolt bizzejed biex jafrezza.
Ma jkunx l-qasam tiegħu. Da bħal jiena jkolli radio Ta' żmien in-nannu, ngħid Għarmigħ, u jkun wieħed li jiddelitta bl-antikitajiet u jkun jifhem fl-elettroni, li madonna daka prezzjuż, daka ġibu lawħal u jsowwieħ u ġibu jaħdem bil-valvijiet ta' żmien Edison. Xil-ħajja ekku.
Taħseb li nistgħu nkunu nafu jew nobsru kemm seta' kellu kliem l-ewwel nofs?
Jiena f'dana għandi 1909. U bdejna mill-ittra G. Ġifieri dik A, B, C, D, E. Issa għandek l-ewwel interessanti li tqabbel pereżempju mal-regole per la lingua maltese. Għax ġiet nifmuħ issa tajli jintara. Kważi kważi stenu nistgħu kważi ma ħabtilhom is-set kieku nqabbel anki hawn. U naraw hekk kemm hemm milge Araw. Jiena se nħarbatulhom is-set jew Ħarbatulhom mela. nist- eh, nkun nista' nħarbat is-set jew le biex naraw id-dizzjunarju għaliex kieku jien ara nagħmel hekk u nagħmel hekk mingħajr ma nħarbat wis għax naf li qiegħed hawn dan nerġa' nqegħdu hekk ara daqsxejn mxengel u u nara minn dan huwa ma ninsawx li dan biss huwa ukoll huwa eh, huwa Malti Taljan biss. Eh? Waqt li ir-regola għandu anki il-Taljan Malti. Huwa ġifieri għandek iktar fejn to. Mela qed immorru aħna fuq il-ge fil-regole nitilqu minn 1 to 5. Serdu nagħmlu xejn matematika, eh? Minn 1 to 5 sa'

Ija 1 minus 2. Dik tiġi. Issa xiġu. Issa 1900 u xi ħaġa. Qegħdin eżatti l-istess numru. Mela jien qed nissoponi li għandna xi 1000 kelma bejla u l-effe. Għandna xi 1000 kelma niqsin. u allura iktar iqawwili l-idea li da u da u r-regole kellhom quddiem għajnejhom l-istess test, l-istess sors li kienu qed jikkupja minn fuqha. Taħseb li hemm ċans illi nfittxu ftit Ejja neħdu nibdew bl-ipoteżi li din ix-xnigħa tal-werrieta teżisti. Fissajt fiha inti. Iva, ta. Iva, eh, iva.
Meta konna qegħdin niddiskutu fuq fil-klassi, xewqa li nsibuh hemm baqgħet, imma qalu li li inti id-detektiv tal-Malti u l-għadek ma sibtux inti ma nafx. Le, ngħidlek il-verità ma Ma, ma, ma, għax ma nafx għad min imur. Għax il- naħseb il-kapilan ta' zejtun mejjet. Ekku, Dun ġwar mitu kol, għalla jafirlu. Dan twiret minn ejsen ilu. ekku, ekku, ekku. Ġviri, biex is- kiku tkun taf il-familja li wirtitu, Iva, Ekku, fil-fatt din dak dik il-mistoqsija- titissib, dik Din il-familja. il-mistoqsija qamet oriġinali, mit-teżi. ah. Qamet mit-teżi ta' em, ta' ċertu studenta Pollakko illi għamlet xi studju wkoll fuqha u ssemmi li min jaf ikun interessanti kieku pereżempju nkun nafu minn kienu l-werrieta. Mhux hekk hu.
Ehm, u nkunu nafu forsi minn wiret l-ewwel parti, jekk ikun possibbli. Ekku, sik, imma damnu kieku waqgħu kiser ġiequ, le? Irid Kieku isir- jirnexxilu xi ħadd isib Jibda di. il-proċess.
Iż-żejtun, jista' jkun xi ħadd miż-żejtun, pereżempju, għax il- kien fidej il-kappillan taż-żejtun. Min jaf? Ikun punt ta' tluq. Huwa punt ta' tluq.
Imma Żejtun ma ninsewx li fl-antik kien belt importanti ta' Malta. Kien kapitanerija taħt il-Kavallieri, wieħed mit-tmint ibliet ta' Malta, anki fl-arma tal-Kunsill Lokali hija għandha ċerti emblemi, Birgu, Bormla, Birgu, Mdina, huma ftit Dawk li kienlhom kapitanerija, ġifieri kienet belt kbira mdaqsa. Min seta' kien ma nafx. Jibqa' Inżommu bil-kurzita. Xogħolkom xogħolkom iż-żgħażagħ, hu issa. Wara l-pubblikazzjoni tiegħek. Sewwa. Kien hemm xi żviluppi ġodda jew aktar persuni li komplew jirriċerkaw fuqu l-mezzo vokabularju u neqfu hawnhekk. Iva, naħseb li l-università kien hemm żgur u kien hemm saru teżijiet fuq fuqu fuq fuqu u naturalment meta jsir xogħol komparattiv dwar l-istudju tal-ilsien Malti u l-istorja tal-ilsien Malti, naħseb li huwa wieħed mit-testi importanti li jintuża u jrid jintuża, le, biex inti tqabbel, per eżempju, jekk inti illum ikollok test anke ta' seklu 19, anke bit-Taljan, anke bl anke minn qed jistudja l-isqalli, e, l-isqalli ta' Malta, eccetera, biex jara isibx xi riferiment għal dak li jkun qed isib fit-testi Sqallin ta' Malta, Taljani ta' Malta, ma li taħarbilhom kelma. Le? Per eżempju, jiena kont eh, publikajt uħut partijiet mill-vjaġġi ta' Ġohan Francesco Bonamico, sejn fis-seklu 17, bit-Taljan. Però isemmek il-kelma come diciamo a noi dak kien mar l-Olanda u ra dir-rota d-dur come la nostra senja jgħid is-sinja, il-ħmar tas-sinja, le, uża l-kelma Maltija. Allura inti tajt dil-kelma, mela jiena llum naf li fis-1650 meta vjaġġa Bonamico, il-kelma sinja kienet ġa teżisti. Fid-dizzjonarju ma nsibuhiex, per eżempju. Għandi għadha ħad nista' sib kelma li ma tkunx taf biha. Per eżempju, eh, Fiorini fit-testi tiegħu bit-Taljan ġo l-Italja jsib il-kelma ħanneka. U mbagħad isiblek hawn il-ħannieqa diġà reġistrata allora tista' tiegħha data. Tajt dal-perjodu almenu kienet hemm.
Kienet hemm antekwem.
Issa se titkellem tiżi anke fl-1200. Imma m'għandniex bil-miktub dating tagħha. Tifhem? Illum għal min elf sena oħra jkun qed jistudja l-Malti tal-lum, għandu l-videos. Forsi dal-video ta' bejnietna jkun għadu jeżisti, mhux hekk? U jismani ngħid xi kelma stramba. Jgħid tara xtra, elf sen ilu kien hemm dal-ħmar kassola. U uża dil-kelma. Issa, e, e, e, ġvi apparti l-kitba, għandek anki illum il-videos, il-recordings, il-vizif. u s-smigħ. Sfortunatament għall-antik għandna biss il-kitba għax is-smigħ u l-viżiv qatt ma ġie rikordjat. Jaf kemm tkellmu bil-Malti, imma m'għandniex ġismu tagħhom.